Anuanom video no ase kyerɛ ne sɛ eh, abaayewa bi na Nyame adom ɛbɛware ne sɛ dɛ nanso yɛayɛ wade kyɛe wɔ ayɛ o. Yɛayɛ kɔma wu kyɛe wɔ anya ade deɛ wabrɛ ho a onya ne deɛ. Nna eh yɛdze nsewfoɔ mmienu na aka aka aka ntɔkwa abom saa no ɛko apɔnkye ho. Apɔnkye a yɛde yɛ yɛ yɛde bɛgye awadeɛ ɛna abusuafoɔ ɛ ɛ ɛko ho ntɔkwa saa no. Na a a awadeɛ bi sei no ɛ ɛ ɛ ɛ ɛbɛtumi adi no anansa. Eh yɛtwe apɔnkye ate ne mu sɛ eh eh eh eh sɛ mente aseɛ. Awadeɛ bi sei kyewa ɛ ɛ ɛ ɛbɛtumi adi no anansa. I don't know any her. Nyame ayɛ bi o wo so w'abre oo. Hai! Na ama Ghana foɔ no bi mpo keka sɛ wo bɛ yie ne nyɛ bɛ yie pa ɛsiane sɛ ɛmboa wo ma wo nya awade pa. Me no adwuma na me wom. Sɛ me nwui a me te aseɛ nko ara deɛ yɛ mb kyɛ sɛ din papa no wo nya. Ɛnso na ɛnte saa. Na ɛyɛ Ghanafoɔ kumawudfoɔ na ɛbi na na ɛyɛ. Ɔsi akwayaa ɛretwintwa amanaman mu a. Wei de ma metwa m'ano na mibisa Mesiesi adu? Ɔno de amampam gyae na enti ɔbɛtumi akyerɛ nsa no mu yie. Eei! Me de. Ɛɛ Mercy sɛ me bibisa. Adɛn na ɛba mo nko ara adwuma awadeɛ so a yɛ a na challenges no soso saa? Challenges no so but ɛyɛ normal thing. Koraa na mete sɛ kyerewa awadeɛ na ɛsi ɛkwan foɔ no na woka ho bie. Eei! Me de, mangu awareɛ, mekɔdii laa so. Wɔyɛ sɛ wɔdɔ me. Ɛnyɛ kaekae, nyɛ ntɔkwa, nyɛ dede. Wo ho basaa ne wo tiri so basaa. Mo de oo, me mma, mo de mohyia wɔ baabiara na mode ntɔkwa abu mu adɛn? Me a saa mentumi ne mo nyɛ interview biom o, me deɛ wɔleboa, wɔleboa. Amafsuo da pɛɛ. Ɛsuo da saa. Kalatapuo na se a. Mafuo da ma. A deɛ ɔkyerɛ bi. Na Ghanafoɔ sɛ wode ahometeɛ aduane akɔkyɛ aburokyire na afei wabue chop a na wotɔn banku ɛno nso ho asɛm ne sɛn? Aha no obi nka banku. Ɛmfrɛ wo sɛ, Banku ni o, mawie o, mommra mmɛtɔ o. Ei, na kyerɛ sɛ Amerika hɔ no, banku koraa pɛ baabi table ketewa mantsewa bi a abobɔ na wɔatɔn banku a na kyerɛ sɛ ɛno koraa ho yɛ den, wahu. Ɛnna obi nso so nnoa dɔko mfa nnye bi mma me sɛ mentɔn. Mennya.

Yɛɛ wa ma me fa wo nsi awae na wode kɔ aguntuwa so na w'asɛm deɛ ɔmo nsɛm deɛ yɛtumi de twerɛ part one two three four five and Abusuafoɔ na mebɔ mo nkaeɛ sɛ dwumadie starte yɛ nkyɛɛ nanso ofiri dua pa ne yɛpɛ wo ti ae ɔhemaa fans ɛɛ ɔhemaa nananom fans ɔmo wɔ ɛfie nyatema ɔmo ana motumi kyerɛ sɛdeɛ yɛde akokɔ A, yɛanyɛn no wɔ fie, yɛtumi de kye shito, akokɔ shito, na me koraa menhuu bi da, hmm, wɔyɛ akokɔ shito ma me se mede tuu kwan ba abirekyere a, nkyɛnsee no asa o, nanso da biara mede nsuo gu mu woro mu, a, wobɛbɔ nsaano, akwakoraa menoɛ me dɛ, ee, Mese wɔn aso asen o, ɛnnɛ dwumadie yi ayɛ krabɛhwɛ ara ne sa. Sɛ woyɛ great fan, woyɛ big fan, sɛ wa subscribe YouTube no a, wo deɛ no ara nso watwa mfoni akyerɛ me. Mese shitɔ no, toa kɛseɛ baako no, wɔde gye thirty cedi, baako ketewa, ɛno nso yɛ twenty cedi. Na wokɔ na wode Bantv TV din no kɔ a, Aane, nhyehyɛeɛ a me ne no wɔ ne sɛ, ɔbɛte so ama wo, na ɔde twenty de ama wo fifteen, ɔde thirty biara nso bɛma wo twenty, saa na asɛm no teɛ, ɛsiane sɛ woka Batibi abusua no ho nti, subscribe o, aane, na kɔgye wo shito, wate, subscribe na kɔgye wo shito, aane.